Belren News mafhungo nga rwetshidzwa maremba ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo Vhana vha ṱoḓou hovhelela milioni dza maḓana a rathi ḽifhasini vha khou kwamea nga mutsiko wa mufhiso u re nṱhesa zwo vhangwa nga tshanduko ya kilima. Ngudo ntswa yo wana uri vhana vha re fhasi ha miṅwaha ya ṱahe vha ṱangana na mufhiso u re nṱhesa lwa maḓuvha a furaru na u fhira nga ṅwaha. Tsedzuluso yo ganḓiswa kha Science Advances. Belrun News i khou ṋea vhoramabindu vhaṱuku vha tshiṱiriki tsha Vhembe tshikhala tsha u ḓirengisa nga mahala. Kha ri pfe vhaṅwe vha vhoramabindu vha tshi kovha zwine mabindu avho a ita. Nga dzina ndi pfi Mulaudzi Tshimangadzo. MTO Farming Project i wanala Tshiṱuni tsha Nṱha Ungwini. MTO Farming Project i vha i tshi khou rengisa makumba. Yo thoma u shuma nga dzi 5 dza September nga 2025. Oyo a no vhuyelwa kha M_T_O farming project ndi Mulwadzi Tshimangadzo. M_T_O farming project i khou humbela u thusiwa nga two hundred thousand iyo two hundred thousand i ḓo thusa kha u engedza chicken house musi M_T_O farming project ya vhuya ya to engedza chicken house zwi amba uri i ḓo kona u engedza na khuhu ya kona u thola na vhaṅwe. vhaswa kana ya kona u thola na vhaṅwe vhathu vhane a vha na mishumo. M_T_O farming project i ḓo kona u aluwa ya kona vho no sapuḽaya i tshi kho sapuḽaya kha hanevha vhabvannḓa kana ya kona u sapuḽaya kha mashopho mahulwane. Nga madzina anga ndi pfhi Thembeleni Rutshidzwa ndi dzula Tshifhifi na bindu ḽanga ḽi wanala Tshifhifi ndi vha ndi kho shuma u ita maluvha nda rengisa ndi to renga zwishumiswa nda vhuya ndi tshi ita maluvha nda rengisa ndi na muṅwaha wa ndi ndi kha heneyi bisinese hoyu noni ndi ṅwaha wa vhuvhili. Benefit ya hone ine yanga i vha i khou vhuyelwa kha nṋe muṋe kha nṋe nda kho humbela u thusiwa nga three hundred ndi kone u engedza zwiṅwe maybe ndi ya ndi renge phefumo ndi vhuye ndi rengise na phefumo ndi vhe ndi tshi khou rengisa maluvha na phefumo. Nṋe nga madzina ndi pfhi Fhulufhelo Tshiguvho, ndi dzula Dopeni Sipikizi, ndi wanala tsini na kereke ya UAC Tshamutshetshethe kha bada ya u gonyela Sipikizi. Nṋe ndi mufumakadzi ane a khou tou ḓi shuma zwa zwino, ndi vha ndi khou shuma, ndi vha ndi khou baga magwinya. Magwinya ndi thoma ndi thoma u a baga nga vho four i tshi ri vho ten nda vha ndi khou fhedza u baga magwinya nda vha ndi khou baga dzi back fish nda vha ndi khou ita na ma chips na dzi kota vhathu vhane vha benefitha kha nṋe. Hu vha hu khou benefitha nṋe muṋe ha dovha hafhu ha vha hu khou benefitha vhathu vhane vha vha vha khou takalela u gudisiwa ku mikisele kwa fuḽauru musi ndi tshi khou baga magwinya ha dovha hafhu ha vha na vhathu vhane vha vha khou takalela u gudisiwa ku mikisele kwa sipaisisi musi ndi tshi khou ita dzi bakfishi zwa zwino nṋe ndi vha ndi khou shumela hayani. A a thi na tshifhaṱo tshine nda vha ndi khou shumela khatsho. Ndi nga takalela u lambedziwa nga masheleni a linganaho seven thousand uri ndi kone u ḓi itela tshifhaṱo tshine nda ḓo shumela khatsho. Nda dovha hafhu nda renga na zwishumiswa zwine nda ḓo vha ndi khou shuma ngazwo u fana na mutshini wa matshipisi, mutshini wa matshipisi une nda khou shuma ngawo ndi muṱuku ndi nga ita uri ndi wane muhulwane. ha dovha ha vha na mutshini wo khatha mazambani zwa zwino a thi na mutshini wo khatha mazambani ndi vha ndi kho to shuma nga dzi phanga. Nṋe ndi na ṅwaha muthihi ndi kha hovhu vhubindudzi hanga nomboro dzine vha nga nkwama khadzo ndi zero seven two five ninety nine seventy six thirty eight ndi nga dzi dovholosa dzi ri zero seven two 599 76 38 ah. Eh, nṋe ndi phiphodzo tshikosi mabindu anga vhonala ngeno tsha lovhedzi nzhelele ndi na two years ndi khou rengisa zwikukwana zwa mabaphanya Nda dovha hafhu nda vha na 10 years yo rengisa mitoli ya ṋotshi na u bvisa dzi ṋotshi dzi nḓuni dza vhathu musi dzi tshi khou vha dina kana fhethu hanefho mahayani. Eh nṋe ndi benefitha hafha kha khamphani dza ngori ngori ndo ḓi sikela mushumo une khawo ndi ya wana income na community yanga ya benefitha. ngo u wana mitoli ine ya vha uri i healthy ya dovha hafhu vha wana eh, zwikukwana zwine vha lusa vha ita khuhu dza mubaphanyo zwine zwa thusa kha food security eh masheleni ane nda vhona u nga ri arali nda nga u wana business yanga i nga ni prover it's uh, 500000 to 1 million rand ndi nne nda vhona u nga ri ndi nga kona u ḓifhaṱela zwi infrastructure Zwo ya nga u fhambananaho tshiṅwe ndi tshi ngavha tsho panga mitshini ya H_R nga hafha huṅwe nda vha infrastructure tsho ita mitoli tsho